Demat d'an holl ? Demat.
Guy Kezigon.
Ha me zo Tornoz. Neuze, setu un niverenn ispisial deus petra c'hoari ganit. A vo diwar-benn an itri daou vil naontek. Ya!
Un niverenn euh, all a vo evit miz Ewen, met setu divizet hon eus ober unan ispisial evit an itri, ha meus tra, degouezh ar bloaz. Setu.
N'oc'h ket kroget 'vo gant lârat deoc'h ne vo ket ur ur diverrañ resis eus pep abadenn. Dija peogwir n'hon eus ket sellet deus pep tra, digarez. Hag ouzhpenn-se peogwir 'vije kalz re hir dreist-holl. Ya, dreist-holl 'vit reoù 'zo.
Ya, setu meneget 'vo tamm-pe-damm an traoù bras a zo bet diskuliet e-pad pep kinnigadenn, met dreist-holl ba pezh hon eus nimp zantet pe kavet a-bouez hag ar c'hoarioù a ro c'hoant dimp. Ya, setu.
Matre kroget 'vo gant ar brezegenn gentañ hag a oa hini Xbox hag Microsoft dre vras e gwirionez. E bon anvet oa Xbox. Setu ar wech kentañ dimp enrollañ euh, dre internet. Ha da gustum e enrollomp euh, kichen ha kichen. Ya, setu. Mais ar wech-mañ bah, e start euh, hag hon eus c'hoant embann buan a-walc'h goude an itri. Neuze setu un taol arnot un tamm evit gouzout ma ra en-dro. Ya, spi 'm eus vo ket re iskis. Neuze Xbox, se oa disul d'ar sul. Nim zo d'ar sul nav a vize wenn eo kroget an itri, fin prezegennoù an itri, gant hini neuze Xbox ha Microsoft. Komzet zo bet kalzik deus raktresoù newe Xbox, neuze ar Project Scarlet. Ya.
Setu a zo letrin letrin c'hoari a zeu Xbox, familh ar letrinoù Xbox. Hag n'oc'h ket bet ar pezh a zo bet pouezus evit ar pezh a seblante bezañ ar pouezusañ a oa an SSD, ur pladenn galet galloudusoc'h evit kadnebeutoc'h a brantajo kargañ.

Hag ray tracing ivez, se zo un doare superfitur. Ha ray tracing zo dre ret diouzh ar c'hiz ar mare-mañ evit kaout gouloù super brav ha tout. Ah ya, mais Ouais. euh, piv n'eus un télé aeska déjà Bah, nous on ket. Mais, mais, ben- mais non, mais n'eo ket, n'eo ket droit zo faire, parce que marteze n'eus den bet o kaout un télé aeska, mais ben pemp bloaz marteze vo an holl, enfin. Ya gwir eo, ya.
Mais ya.
Setu, n'oc'h-eus eo an dra un tamm ba evit diskouez respont d'ar PlayStation pemp quoi lakaomp. Ya.
Goude-se e keñver c'hoarioù ba da'm soñj an ar c'hoari brasañ a zo Cyberpunk daou vil seitek ha tri-ugent. Ya, setu bah, ar video kentañ a oa bet zoken, d'am soñj, Ya. a oa bet diskouet a oa just avoir Cyberpunk. Ba Nola Cortese, vel just, gant euh, kaout un deiziad euh, er-maezioù. Ya, Hag a zo bet roet, neuze miz euh, c'hwezek a miz a viz Ebrel da Vilugen. ya. A dreist-holl.
Ouzhpenn, ya.
E oa
Noc'h eo e fin an treiler ez eus cameo un aktour. setu gwelet hon eus Keanu Reeves. Hag noc'h eo bet war barzh an treiler, met dreist-holl ar c'hewa war al leurenn ivez. Ha se oa super fentus.
D'ailleurs, c'est Noc'h eo. War The Blonde, ur perzh bihan e c'hoari. E barzh ar c'hoari.
Yeah.

Ya setu an trailer na displeg netra, enfin na ziskouez netra e gwirionez, n'eus tamm prantad c'hoari ebet hag just un teaser penn-da-benn quoi. Ya. Setu, no c'hai aze hiroc'h 'vo sympa, enfin mm. zo go da welet. Met gwiriel ya, digarez d'an holl a zo fan eus Halo hag Gears of War ha tout peogwir n'omp ket, n'omp ket re, n'eo ket re omp

Lesanvet eo bet Ori and the Big Spider ganin war Twitter war-eeun. Ah ya. Ya, ah bah ya, se n'hon eus ket lâret, mais euh, kinnigadenn an Xbox a zo an hini omp deuet a-benn da welet euh, war-eeun. Ya.
Sellet, ya, sellet hon eus disul, quoi. asambles ouzhpenn se oa fentus Ya, fentus, ouais. setu euh, goude-se euh, tu sais, t'as un dra bennak all da lârat diwar-benn Ori Euh, non, moi, ru- juste rendre euh, la VAR goude oa bet Star Wars euh, Jedi Fallen Order. Euh, une tente de gameplay, mais euh, en but, in kebe kalz plus de fin avec Gwen Kalstra ben affin, mais...

Double Fine gant Xbox, neuze ar c'hoari, yeah. a, ar studio c'hoari a zo bet dizalc'h e-pad bloavezhioù ha bloavezhioù, hag a zo ouais, mareoù diaes, oh, en embregerezh.
Ha bremañ, setu, euh, n'hallent ket euh, ba ober kalz traoù all, morvat oa c'hoazh diaes hag e fe lede euh, la ober raktresoù da vir, neuze deus dibabet euh, mont gant Microsoft, quoi. Yeah, bah,

Ya. Ba meur a Met metro.
oa se, ya, hag euh, bah, me 'm eus euh, anzavrañ on dedennet kentoc'h gant euh, ar c'hoario dizalc'h a vez... Ya. Dizalc'h.
Ya.
ar c'hoario bihan a vez sikouret gant Xbox, euh, gant Microsoft evit euh, kinnig ne war Xbox, quoi. Ha neuze, me 'm eus euh, bah, deus pi- bez zo ur c'hoari anvet Spiritfarer. a neus plijet din kalz ar menoz hag an neuz a zo da'm soñj ur c'hoari da c'herc'het sikour tud boudoù da vont er bed all quoi tud a zo marv boudoù hag a zo marv setu a ra da'm soñj vo un dra un tamm trist brav hag barzhoniel setu mod all 'meus notennet twelve minutes peogwir oa ar c'hoari kentañ diwar-benn diwar-benn ur Ur c'helc'hiad onzeal. Ya, setu n'oc'h eo penn-da-benn ma c'hink. N'oc'h eo- setu twelve minutes a a oa ouzhpenn gant um, doare da welet euh, ba bezañ Esaüs. planje planje zenital ya deus Aeus. Setu gant un design euh, ba simpl mais e seblante ket fall. Hag mod all Way to the Woods a seblant bezañ bet oa tud a lâre Bambi is a game ya peogwir ur c'hoari a seblant ya tout brav gant un tamm met diouzhtu 'neus lakaet an anv da soñjal e Flowers ha ya ha Journey n'ouzon ket ma eo gwelet gant ma skipailh met Setu, n'oc'h ket se zo ar c'hoarioù 'neus sachet ma evezh e-pad kinnigadenn an Xbox AT. Me goude 'oa ar c'hoarioù brasoc'h all, bez 'zo The Outer Worlds, a seblant ket fall gant penaos eo anvet. N'eo ket Arcade Studio met egile aze Obsidian. Setu. Ya.
Euh, ha goude be oa ivez Age of Empire daou euh, Definitive Edition neuze deus mm adgret tout da an neuz evel Age of Empire 1 neuze. Wasteland 3 perak pas, m'eus ket c'hoaret d'an daou c'hos, mes eblant ket fall, hag um, Lego Star Wars da skreiñ Ogre Saga zo, zo fentus. Ya, bah ya.
Peger e de ben a fin eus gret, et gret Pep tra war a seblant, neuze. Ah, ya, cool. Ya, même eus c'hoariet nemet ar pevar, pemp, c'hwec'h nor e... Ya, Bah, tu veux c'hoari dimant, on a fait vite. Laouen.
Setu... euh, Setu ar c'hendal oa bet un, un RPG euh, iskis euh, The Legend of Right. a zo 'vel ma vije treset eno après met ba seblante ket super brav hañ iskis 'oa ya setu modèle Forza
non me 'oa just ar aktres Cloud Xbox lañset evel tu as tout an dud hag an doare Xbox Pass n'ouzon ket bezañ anvet ken da bemzek dolar ya setu Netflix Xbox quoi ya setu Xbox Pass an holl a ra se bremañ Xpass n'ouzon ket petra peogwir ouzh ar re o deus lâret oa evit Xbox hag evel-just PC. Ya ba ya.
Windows.
Oc'h e... E streaming pe da bellgargañ. Ya. Me zo un tamm teb an itri. Xbox Game Pass Ultimate. Ultimate. Ha be oa yen dornell? Elite, euh, ouais, euh, Elite controller. Yeah.

Neuze kroget o deus gant Fallout seventy six, evel-just en ur lavar oh met Guy a raison peger a c'hoari va nul a oa netra e-barzh. Lâret o deus ha bremañ 'vo graet ur c'hoari evit gwir hag 'vo ouzhpennet traoù er c'hoari bremañ ho peus kavet oa nul, pezh zo iskis evel-just. Neuze be 'vo pezh 'vo anvet PNJ aze tudennoù d'an c'hoarier. Ya. Vo neuze an holl a lâre mais nul eo pegeurt neus netra d'ober, pegeurt neus den bet. Bremañ 'vo pedenn-se. Setu neuze euh, klask a reont un tamm euh, al lakaat da vev, setu. Met n'eus lâret netra war euh, Elder Scrollblaze a oa a zo euh, super euh, fest ar euh, microtransactions, mais a vo war Switch, neuze war a seblant, mais n'ouzon ket petra vo ma vo tennet euh, traoù un tamm torpenn a oa.

Nars?
Ah ouais, un tamm oc'h ober euh, traoù kawaii ha tout. Ya oa tout moutik, seblantout dre super cool. Hag labourat deus euh, war c'hoario vel Bayonetta ha tout, enfin, setu, euh, traoù a zo dija Yeah. enfin, brudet mat, quoi. N'eo ket forzh piv. Goude, eh ben, euh, komzet un tamm a zil ar scroll online, euh, peger euh, setu kinniget o deus euh, an astenn nevez penaos anvet dija Elsewhere, me se ouiemp dija, enfin, er c'hoari-ma dija, me komz deus eus evit ober bruderezh, ha komz deus ivez eus euh, Rage, evit ober bruderezh da Rage, zo ket m'o emez dija, ne se boa ket dedenus-tre, ha goude o deus euh, diskouet euh, skodennoù evit euh, ar Wolfenstein da zont, euh, Wolfenstein Youngblood, Ya. Zeher ma vez c'hoariet euh, div blac'h euh, euh, ha lac'h naziet. E-pad ar bloavezhioù pevar-ugent. Setu neuze a seblant bezañ ba evel Youngblood me evel Wolfenstein a-raok me aze kentoc'h troet war-zu ar c'henc'hoari peger vo daou daou c'hoarier quoi. Ya. Ha goude o deus kinniget ur c'hoari all gant ur c'helc'hiad amzer. Ya!
C'hoari Deathloop.
Deathloop.
A seblant...
Ya. Digarez.
Ur c'hoari diorroet gant Arkane pe Arkane, n'ouzon ket penaos lâret, Lyon, oc'h e Frañs. Ha setu, digarez, troc'het meus ar gaoz dit. No, ma c'hunvan just lavar Wiki Arcade Canadra evit ar poent n'eus nemet bet ur video oa ket de gameplay, neuze goude ran just ez eo daou zen ne baouzont ket d'em lac'hañ.
Ya. Ha bewech e krogen drouz e moarvat vo ur c'hoari birvilh, enfin vo ret lârañ tud d'ur mare bennak, met goude penaos vo digaset eus hag-eñ vo un istor pe vo un tamm un doare roguelike pe enfin wir ket. Da memes bet da santimant oa un istor peogwir pep hini bez zo fin ar pezh m'eus me komprenet eus an nebeud a drev bet gwelet a zo benefin ar plac'h a fell dezhi chom e-barzh ar c'helc'hiad amzerel. Ya, hag ar paotr a fell din. Mateze zo unan bennak de... Enfin, ar rank zaveti, pe n'ouzon ket. Hag ar paotr n'eus c'hoant kuit, quoi. Ya, setu, met daoust hag-a vo un istor pe vo ret klask glac'hañ an den pa tout da c'hoari? Genre un doare roguelike, quoi. Ya, krogo hag e vo...
Enfin, gwelet vo, quoi.

Sachet eo bet Mavis. Ya.
Uh, goude-se o deus komzet uh, eus Doom Eternal, neuze an Doom da zont, a seblant bezañ Oh un ya. Doom, neuze un dra gore lar ma vez lac'het eus viled uh, doareoù spontus. Setu hag eo tout ar parrest oa Doom. ya, plij ket dit. Ba, f- non, n'eo ket se, mais pezh gavan genus barzh ar kaozeadennoù, enfin prezegennoù an itri e pa vez

Setu ba achu gant Bethesda.
Ya, achu gant Bethesda. Zo zo tremen da devolver a vo berr a-walc'h peger euh, devolver Ya. 'benn ar fin euh, ober hon brezegennoù aotri ma 'benn ar fin e kentoc'h ur filmig bihan gant daou petrichoari Ya, e-barzh zo Ya.
devez chez Fentus, Ya. bezo un istor a zo tu da heuliañ abaoe meur a vloavezh met Ya. a zo droch penn-da-benn euh, leun a oad hag a, a traoù debil. Setu.
Neuze bewech e klaskont ober goap eus ar prezegennoù all hag on a-benn mat a-walc'h me gav. N'eur c'hinnig bepred, enfin n'eur ober goap eus an doare too much bewech a zo gant ar ginnigerien.

Ah ya, euh, ya gant fin deus ur bank. euh, Ya, setu.
Ya, Enfin, ouais, Ah, des, ya, des billes ouais. peogwir on faisait gwelet Gwen Pepler hag war ur vidéo se bugaler Robert. Eh, haha, Parville et tout. Enfin,
ah ya gwir eo ankouaet ma. Ya, noc'h eo oc'h eo oa ivez evit lâret ba tamm ha tamm bezo ur bern euh,

Ya.
Euh, nous allons avoir face à des nicks gant euh, gré de Deus, lancé de Deus Devolver bootleg vers Steam de la redé Ace Quarry euh, zo bet emwen gant Devolver mais euh, oes graet un doare demake enfin un doare Yeah. stumm droch nous ameus ket roet donc kev eus klasket re vo din klask Ah non, t'en mets bête, mais euh, juste que voudrait une Fentus en titlou euh, de Yeah, son, un titlou, un tranche. hotline euh, Milwaukee.
setu ya Zeab a zo dimek eus Hotline Miami ha c'hoarioù all, m'eus ket soñj pere, mais... Enfin, rollit c'hoari c'est un dra bezañ droch a mar. Marse komz neuze ran petra c'hoari ganit da zont. Eh, cool!
Setu. Ya. Euh, neuze, mod all ar c'hoari a zeblante kefal, euh, Ya. a ozoa Fall Guys, hag a zeblant bezañ ur Battle Royale mini c'hoarioù. Ya, Menafin e setu krogez... qui perak e oa krogez- ket bet euh, chañjet en se a-raok. Mais ya, e krogez da gan hag ez oa neuiat mini c'hoarioù. Hag euh, a feur ma vez karzh d'an dud, Benafin e chom nebeutoc'h a dud, hag erfin e zo unan bennak a c'hounez d'am soñj. Zo un doare Mario Yeah. Party, mais gant kant c'hoarier, Ya, un tamm.

Ya, se 'meus komprenet, me.
setu neuze da welet ma zo trawalc'h hag an dra diweza a oa an DLC evit The Messenger, neuze a c'hoari un tamm Ninja Gaiden. Ha setu komzet deus c'hoazh eus my friend Pedro o doa dija diskouezet warlene.
Ya. Ha setu tout evit ar radio oa ket kalz. Non, mais bonne fin tu sois. Ya, setu, fen tu zoa ar pal oa kenter BV Chaubergoap eus an dudal euh, forz meus de Devolver, Devolver zo kenter cool zo just euh, un embanner ben ar fin. E c'hoario dizalc'h a c'houlen un embanner ha Devolver a ro ar c'hoant, setu tout. N'o deus ket d'am soñj ne gavan ket kalz perzh diwar an c'hoarioù evit gwir. Non, non, non, non. Setu evit Devolver. Mat-tre.
Ha bremañ, ar PC, Ar PC Gaming Show neuze ganin c'hoazh. PC Gaming Show neuze PC Gaming Show a-taos un tamm... Ur brezegenn borodus, fin eget ur brezegenn evit gwir, fin bewech un tamm iskis. Neuze me 'm eus ket sellet penn-da-benn, 'm eus just gwelet ur Ah, riquet. sellet penn-da-benn. Ya.
Euh, neuze be oa Vampires a maskira Bloodlines Down, neuze se zo Bloodlines, yeah. gortoz da war, peogwir euh, ar c'hoarioù vampire a zo

Z-chivalry medieval warfare a oa ur c'hoari a oa deuet e-maez pell gaouar zo, a oa ur c'hoari emgann e arena un tanval a c'hoarioù FPS met gant armoù eus ar Grennamzer a oa ket fall, oa sot-tre. Goude an embregerezh o deus diorroet-se a oa o deus graet ur c'hoari all, 'm eus ket soñj p'en deus anvet met ne oa ket en endro kalz. Neuze moarvat e tistroont gant ur c'hoari a anavezont but evit klask dont en-dro gwelloc'h. Met bon, goude-se nevez-saoz zo bet ermaezet ur c'hoari anvet Mordo, Morjo, hag a zo dres heñvel ha chivellerie, neuze ne ra un tamm kevezerezh. Enfin un tamm penn-da-benn an evezh doare c'hoari. N'ouzon ket moarvat un tamm disheñvel keñver gameplay ha tout. Mais setu. Ok. Euh, goude petra c'hoazh 'm eus gwelet oa dedennus. Me 'm eus kavet oa dedennus Midnight Ghost Hunt. Petra...
Ah ya, oa ret euh, yeah. oa un doare Luigi's Mansion. Euh. Ya, setu ur meskaj etre euh, Luigi's Mansion hag euh, n'ouzont ket ur c'hoari euh, Koch Koukouk euh, etre, tu, etre euh, bah, tut hag Tasmanto. war a seblant ba er penn kentañ e vez c'hoariet kentoc'h an ma ma c'hoari bennafi ar c'hoarierien a c'hall bezañ pe tud pe tasmantoù hag skipailh an tasmantoù a rank kentoc'h koach er penn kentañ ha goude-se adalek hanternoz.

Goude Age of Wonders, Planetfall, bon bah setu ar pevar X evit ar re a blij dezhe. Planète zo a oa dezi- a oa souezhus a oar. C'hoari Mera zo a zo brav-tre ha tout evit ar dud a Aïe, blij aïe. dezhe bac'h a lonet euh, war ordinateur. Setu. Ya, mais euh, ran-meus difenn un tamm, mais peogwir ar skipailh, fin, lodenn eus ar skipailh oa war al leurenn hag a, Ouzhpenn o deus klasket, enfin n'ouzon ket me gav zo ur seurt preder mat hag a zo ivez ba lakaat an dud da da deskiñ traoù diwar-benn penaos vev al loened ha hag all quoi. Me Ok. me zo ya n'ouzon ket ma c'hoari fin mais gwir eo brav quoi.
Ia. Mm.

Ha n'eo bet devezhioù a-raok, met e varzh-blant ne beller netra nevez ? Non.
Ouier ket c'hoazh ma vo ur gameplay evel Divinity Original Sin da lâret eo tro-dre-dro pe gant Neon oberiant vel ma oa Baldur's Gate da lâret eo c'haller lakaat Ehan ha goude dibab an traoù. Setu te 'to c'hoariet da Baldur's Gate tav, seniñ ? Ya.
Ze eo c'hoarifez da Baldur's Gate 3 ?
Marteze ya. C'hoariez ket kalz da RPG europat.
Mais ya, gwir eo. Mais euh, ben, ben aes da c'hortoz gouzout ma buhez. Ya. Bet oa bet euh, pa oan euh, er skolaj. Mhm. Ben oc'h eo ar Baldur Ga- Gates kentañ, non? Baldur Gates daou. Meus ket joñs. me zo re gozh. Barzh jeu boukin, me oa koumanantet da jeu boukin. Hag e ba bet war blodenn evit kregiñ gant ar c'hoari a oa bet roet barzh un niverenn. Hag meus kavet dispar n'oc'h em eus kroget da c'hoari pemzek mil gwech pegoa oa ket tu da vont gwall bell. Ha plijet 'neus din kalz. Ha setu. Ok, ah ya, mais voilà juste un temps. Ya. Euh, ya, ouais, juste un tañva, ya. Ok.
N'oc'h em eus ket achuet ar c'hoari na netra, mais... Euh, goude oa c'hoari euh, Rinkin Iskis. ya!
Dres, ma ran komz diwar-benn ar c'hoari-se, peur'm eus kavet seblantout super debil.

Ya, met da'm soñj eo da nemeziñ ça tout, non? Ok. N'eo ket posupl. Mad. Travall 'peus da lar Setu. war ar PC Gaming Show? Ya, ya, met 'm eus trawal da lârat diwar-benn ar PC Gaming Show peogwir euh, zo bet diskoet hier c'hoarioù bihanoc'h. Euh, en o zouez ur c'hoari anvet Mozaïk hag euh, a seblant un tamm iskis. gant ur mini-c'hoari da bellgargañ digoust war pellgomzerioù ezhoug.
Yeah.
fin un doare cookie clicker un tamm. Ah ok.
An oc'hregovenn fentus pa kinnig ur c'hoari digoust evit gortoz ar gwir c'hoari. Yeah, fentus.
Ur, se vez gwad alies, mais bon. Merzhet 'm eus war-lerc'h e oa dija 'barzh ma listenn c'hoant c'hoantoù sañskritik nac'h e ziorroac'h ma klevet komz dija diwar-benn ar c'hoari-se. Bet e oa un explore da daou hag ur wezh seblante brav. Nac'h eo 'meus ket- ma james klevet komz diwar-benn an explore kentañ a zo ur c'hoari ba ur c'hoari roll met Un tamm merañ ivez ? N'ouzon ket. Meus ket komprenet mat petra 'oa. Ok. Met kavout ren brav. Te anvet an Explored ?
Nann, penaos un Explored, lârez ? Ya, ya. Ne ran ket.
Setu int o ret da welet. goude-se e oa nac'hañ ur c'hoari hag moc'han c'hoari penn-da-benn peogwir zo c'hoazh un istor amzer a zo Chris Tales, ur c'hoari hag a zo sañset da vezañ en enor un tamm d'un c'hoari levezonat gant an RPG japanat. Me en design pas kement-se, ma 'z kavet oa brav brav eston kroget on da da ouelañ ken brav a gaven ar skeudennoù. setu n'oc'h ket bet 'vo ur c'hoari tu zo da welet an amzer dremen da gemer divizo. Hag da welet ba da diviz petra c'hall ober war an amzer-dazont quoi. Ya, Hag c'est tout vrai, se des war devis. memes euh, ya, setu oc'h e penn-da-benn euh, clo- klotañ ar penn-da-benn gant an doare traoù a blij din. Euh, be oa ivez Telling Lies a zo c'hoari newe euh, skipailh Her Story. Ah ya, ah ouais, ouais, il y a Yeah, une grande noch, euh, Marvel, yeah.
grande vidéo et tout. Dres, n'oc'h ket bet un aktour o komz kwa o tisplegañ penaos ne va o doa labouret war ar c'hoari hag ba Her Story 'na plijet din n'oc'h ket hag Telling Lies a seblant memes tra mont un tamm pelloc'h n'oc'h ket e vin prest vin vin laouen o c'hoari da Telling Lies setu. Ha be oa ivez ar c'hoari anvet Genesis Noir? a zo ur c'hoari a dremen 'pad ar Big Bang gant un doare ba neuz un tamm ya film bet film bewad film bewad digare simpl fin a seblant simpl met gwenn-ha-du fin setu ya an neuz a blije din kalz met n'ouzon ket re petra eo ar c'hoari met gwelet 'vo

Ya, Ubisoft, on a Pe a zo Tom kroget Clancy gant... euh, Entertainment. Ya, mais non, mais croguet gant euh, euh, la CENI, Yeah. aux Sons, on erez euh, Assassin's Creed, a bevo euh, Abadenos, on erez, a toute noc'h emezo, bepred un tamm, euh, ouah, pa vez on erez war aon, euh, kavoudran, du stu era super cher, quoi. Bah, Ubisoft a, a rasé alias. Ya ya met bepred ra cheuc'h. Setu en ur meilhañ goude-se gortoz. Ba vit-on-me an dra brasañ met marteze c'hest da lâret din zo trawal a-raok met a oa Watch Dog Legion non kroget eo gant se? Ya kroget eo gant se ya. Ya noc'h eo Watch Dog Legion pad pell a-walc'h. Ya, ya, ya, gwerdoz c'hoariet ha tout. Ya, hag hor c'has zo bet gwelet kalzik ba film, prantajoù film met ivez prantajoù c'hoari.
Bon ba me n'on ket drevet c'hoari a zedennaño met ma asantimant o deus labourat e gwirionez evit ba gwelaat Watch Dogs, mirout, spered Watch Dogs met gwelaat quoi. Ya, dreist-holl, enfin, zo ar priñsip n'eus ket non a zo da dudenn a c'hell mervel. Evit gwir, hag goude e c'hoar alies an dudenn all. Ar se a vez ket kavet alies, mestra, neuze... Non, se zo ral. Goude ez eo ar c'hoari...
Estreget war ar JRPG yeah. taktik un tamm, quoi. Yeah. yeah. Ba, goude ur c'hoari un tamm tenn barzh ur bed un tamm klasel, mais se a zegas yeah. un dra, un dra disheñvel, quoi. Hag en ur bern tudennoù disheñvel. Ya, zo c'hoari ur vamm-gozh, da skouer. Ya, setu, se oa un tamm ar profentus. Puguret an dañjerusañ!
Perak pas? Ouzhpenn e tremen e Londrez? Ya, sañset goude ar Brexit. Ya, setu.
Euh, n'oc'h ket lâret fin un tamm seblantet eus un tamm politikel euh, ar pezh a zo bet lâret evit kinnig ur c'hoari. Penaos? Ur c'hoari bisac'h politikel? Mais non, ne ran ket ar c'hoari politikel. Zoken tout ar c'hoari Tom Clancy n'eo ket politikel tamm ebet. Yeah. Setu, goude-se, euh, Rainbow Six Quarantine. N'oc'h n'eo ket a zo heuliad Rainbow Six Siege.

Met hoc'h ae e ra en-dro gant tri c'hoarier? Ya.
Rainbow Six Quarantine? Setu. Ma 'm eus komprenet mat. Ya, moarvat.
Goude-se zo bet ivez ba vel 'teus lâret Ghost Recon, Ia, setu... Nac'h eo Breakpoint?
N'oc'h ket an aktour zo deuet da... un aktour a c'hoari an den drouk zo deuet da gomz. Bevo ya be vo un dra gant Terminator 'vel 'oa bet ivez diskuliet e-pad be oa be oa meur a zra gant Terminator ar bloaz-mañ ivez. Ba ya pegoulz 'oa un ya barzh peseurt kinnigadenn hon eus gwelet Terminator? N'ouzon ket. Evel met un DLC 'oa evit un dra bennak. N'eus ket soñj.
Hag ya hag hoc'h eus vo ivez duroc'h un DLC bennak? N'oc'h ket Assassin's Creed Odyssey?
Ya, hag ur c'hoari a-seblant emoutik aze a zo Gods and Monsters. Ya, met se 'oa ar c'hoari diwezhañ tout zo bet diskouezet. A oa un dra...
one more thing? Ya, dres.
Ok.

Ur c'hoari sport, oc'h ur c'hoari roller, gant un neuz ba leun a livioù ha tout. Ya, un tamm da ren derby game, roller derby game. Me ya dres, me oar re ur sort n'ouzon ket ur meskaj etre fin neus roet din ha un tamm ar zantat ma bet ar wech kentañ ma gwelet Splatoon skeudennoù Splatoon. Me gant un tu roller derby penn-da-benn. Ya. Mag pas tamm ebet ma 'm eus neuz, hein, mais...

Ya, Ok. d'am soñj. Spi 'm eus, euh, spi 'm eus gantañ ket gaou. N'oc'h em bevo Jessica Chastain hag euh, Jake Gyllenhaal o c'hoari e-barzh hag n'oc'h e vo dasparzhet, enfin, euh, net, gant, gant Netflix n'oc'h ez eo ar vo dasparzhet gant Netflix. Ok, perak pas? Setu, euh, n'oc'h ez ezo bet meneget ivez e-pad euh, prezegen Netflix war a seblant, Ah, ya. me 'm eus ket sellet. Non.
Hag evel-just ba koumanantit da Yoplait plus bep miz da evit pemzek dolar. Ya, setu neuze la Xbox, ouais. Hag Just Dance daou vil ugent, Voilà. Dekla Just Dance! A boued Dekla e c'hoari an dud da Just Dance. On va din skuizh bremañ. Bet oa tud o tañsal war al leurenn ha tout, e oa super cool. Setu. Mat-tre.
Ok, ba neuze goude oa Kinda Funny Games, neuze Kinda Funny zo ur strollad youtuberien, da'm soñj, penn vel-se? Ya, ma 'm eus komprenet mat pe podskignat. Ya, setu forn doare traoù lek lies vedia gant tud o komz diàr-benn traoù moarvat. Neuze aze o doa c'hoant implij se evit kinnig c'hoarioù dizalc'h a veze ket komzet diouto mod all. Neuze, ho pez 'oa ket fall, a lâret eus, ouzhpenn Ya. tri-ugent c'hoari ha tout. Bon, on monterait bien avoir. Setu, neuze, ya, 'vo ket komzet eus pep tra, mais euh, euh, petra a oa Half-Past Fate a oa brav. Ya.
bah ya, mais pegur euh, setu. Bah, tu, daoust hag-en, ya, tu zo da matzed da displegañ petra eo. Euh, Half-Past Fate a zo un dating sim. ur c'hoari war an amzer hag an tonkad evel-just. Evel ma zispleg... Enfin, fel zo 'barzh an anv quoi. Ya. Undying, 'meus ket... Ya, doare c'hoari zombie gant ur plac'h hag he breur penndrap evel-se. Ah, ya, ya, ya!
Ah non, gant ur mamm hag he... He mab.
Ya.
Zo monté dic'hortoz a-walc'h. Mm, gwir eo. Euh, be oa skateboard roi e lec'h mare skate gant lapous. Ya.
Setu.
Ya, me meus euh, notennet... Euh, ur c'hoari anvet Super Liminal a seblante super revel deus euh, penaos anvet ar c'hoari-se. Pas the Beginner's Guide, mais...
Stanley Parable. Ya.
Me gav euh, war, super, war c'hevel. Ya.
Reddit c'hoarit da Beginner's Guide. Evel ya, mais vel ne, va- vel n'a ket plijet din euh, The Stan... euh, pas ce... ne- Non, n'a ket The Stanley Parable n'a ket plijet dit. Bah, peut-être un mode de comps. Mais te war ar c'hoari lec'h euh, oa un den o larat dit tout pez oa zo Robert hag oa fentus pa dunner hag goude oa bah, super Stanley Parable. quoi.

An dying, ya, petra, petra 'peus gwelet? goude euh, Brave Earth Prologue a zebantet Enus un doare ur c'hoari daou D gant an den eus get I Wanna Be The Guy, ur c'hoari euh, diaestre. Me aze a oa penn-da-benn ur c'hoari mod euh, euh, NES. Mm.
Me 'm eus kavet Fentus ivez, mais nos Looking for Hills. Ya, bah, un tamm an Et- list eus... euh, Ya, ouzhpenn, ya. Met kavout a ren fetuz peogwir ya e vez c'hoariet perzh e-barzh un RPG perzh an den a soagn ar re all quoi. Ya.
Setu hag gwirionez eo ar perzh-se lakaet war wel pezh n'eo ket alies e-barzh ar Ya c'hoari. gwir.
Oc'h gaoven se fentuz. Ba dog ya, digarez. Ya petra 'vo son alors?
Me vo o vont da adgordenn Betweens peogwir ba on c'hortoz ar c'hoari-se. Ah ya, ok.
Euh, me, me oa c'hoant ivez da gont... Enfin, me was The Thinking City, ur c'hoari euh, Yeah! Lovecraftic, we are ket kalz a Yeah. dra, neus nemet bezañ ur video, mais Non. perak pas. Ya, me zo bet ivez, oulala, petra eo se? Seblant tout reizhiz. Euh, me 'meus kavet ivez fentus euh, Rebooting Saga. Mhm. A zo... euh, 'meus bet da santimant oa ur Zelda-like euh, gant euh, ar glesker, quoi. Ya, ok. Euh, bah, setu tout euh, bah, war radio all, mais on ket devant da gomzer ben pep tra. Ya, Bern oa, oh là là, me 'meus notennet tre gant mil titl, euh, ya. Ya, ya. Setu, ma sepe pa ouzet amañ. Ket tud... Ya, setu.
Ket da sellet na fell deoc'h goût muioc'h. Prenet vo da Square Enix pe da Final Fantasy euh, Entertainment Ya, Final Fantasy Entertainment. Ya, Square Enix. Noc'h ez eo a pigoulz, ez eo a di meurs, ez eo a dilun, etre, etre dilun a di meurs, quoi. Pas d'an onze. Hmm. Ça me change. Ya, n'oc'h ket Square Enix, ba n'eus diskouez skeudenn... ur pezh prantad c'hoari deus Yeah. Final Fantasy XVI remake. N'oc'h me oc'h ah, mais super rire ar prantad c'hoari, pe o deus diskouez tout d'un emgann, pugur euh, ma- euh, pezh a oa...

an neuz eus Avengers qu'on a enfin e penn-da-benn 'vel ar filmoù just an dud n'eo ket an aktourien des an dud a lâre ah kemeret o deus penaos an dud ar c'haskad ha tout mais bah non neus aktourien all penn-da-benn ya mais j'ai envie d'ober farce à den quoi ah ya mais gave un temps drouk enfin déjà n'eo ket sympa 'vit an aktourien et la war une ville non ouzhpenn bah

Final Fantasy XVI. Ya, euh, Final Fantasy euh, bevarazek, euh, cela Ya, ya, Euh, Dragon Quest Builders Dao, Villarreal ya, beach day, euh, Dragon Quest à Minecraft. ya, sais-tu? Se 'oa ar c'hoari-se 'oa bet diskouezet dija, mais pennoc'h e oa an doa gant Quest Builder kentañ ma skejons mais bon setu. Mod all ya, se e gwirionez 'meus sellet an traoù en dizurs n'oc'h-eo kerzh prezegenn Nintendo e Nivon n'oc'h-eo ah n'on ket deuet a-benn da lenn mais komprenet 'meus 'oa Final Fantasy Crystal Chronicles mais pa 'meus gwelet 'oa ur remaster... ya... et 'meus kavet se torped n'oc'h-eo... 'oa deus mezh war DS pe 3DS?

be oa un DLC evit Kingdom Hearts tri. Skeudennoù deus Oninaki. N'oc'h a oa ar c'hoari en e pad an Nintendo Direct ma soñjel eh mais petra eo? Hag oc'h eo deus diskouezet muioc'h a skeudennoù hag ba pff RPG japanat.
Ya, n'oc'h eo war a-benn ar fin n'eo ket ken... Enfin, dorañ beat'em all e seblant bezañ kentoc'h, mais bon, japanat très memestra. Ya, setu.
Uh, the Last Remnant remaster. Uh, mais eo uh, goude ur pennad uh, Square Enix oa remasterland. Yeah, bah yeah. Yeah. Noc'h un tamm egasus. Um...
Hot Raiders a zebante un tamm uh, emez uh, an trawal. Ya, yeah. Ya, penn-da-benn. Euh, D'am soñj eo Square Enix Americas, ok? Non? Ya, sur hoc'h.
Pour Pure- un- Re, re muioc'h euh, Europa teget Japan. at. Ya. Euh, be oa petra eo euh, War of the Visions? Euh, un, dra, un drapelgomz? Enfin, un dra Final Fantasy, me n'ouzon ket. Roman Sing Saga tri, setu traoù Square Enix, hag ba remake Final Fantasy XIII. Ya. Setu evit Square Enix. Ya. N'oc'h me ba 'm eus dalc'het Evitomp eo n'eus ket kas ra vo goude-se marteze ma re az-spi met pa komzet o deus diwar-benn Life is Strange met just lâret o deus ah bah Life is Strange daou a zo da Brenañ. Super! Bah vo ket Life is Strange re diouzhtu. Mais non, non, non, mais euh, soñjen 'm eus ah marteze vo c'hoario euh, ur souezhordenn vel oa bet euh, souezhordenn Life is Strange euh, pa Before oa the- bet diskuliet pa dan Itri quoi. Yeah. Mais non, n'eus ket bet traoù 'vese. Ur prantad zo bet o lâret ah c'hoario bihanoc'h ha zo bet n'eus ket chañs petra oa evit daou vil ugent. Seblant, enfin, seblant tout re klasel Square Enix quoi, pas un dra dic'hortoz. Setu evit Square Enix. Ya, a-vremañ, ar gwellañ evit an dibenn.
E ya, evel-just. Achuet 'vo gant an Nintendo Direct. Se e oa dimeurzh da c'hwec'h eur. N'oc'h evit an dud a laboure e Waterpen peogwir 'm eus gwelet traoù ar Twitter a-raok sellet. N'oc'h brasañ souezhadenn an Nintendo Direct zo bet penaos trenket di? N'oc'h n'on ket bet souezhet pas d'an Nintendo Direct peogwir 'ma gwelet skeudennoù Zelda déjà? Bah, skeudennoù ok. Ba ya, mais oa ket a... Non, mais na vez ken an gouzout Yeah. petra oa a oa dija trenkañ ar souezhadenn. Mhm. Noc'h eo... Setu ivez unan deus an abego euh, a lak anv da soñjal mais un tamm, fin poz, mais penn-da-benn, mais setu... Noc'h eo! Kroget eo an Nintendo Direct gant euh, skeudennoù deus Luigi's Mansion 3. Hag pad pell ouzhpenn, film me gav zo bet diskoet kalzik traoù. Ah non! Digarez krogatek an Dragon Quest. Unik, c'hoazh, pad tregont mega. Dragon Quest Unique, ha goude-se n'oc'h a oa dija bet lâret de fait mez, gant son erez, gni gni gni, Definitive Edition, tout-se. N'oc'h aes e oa bet lâret dija ha goude-se zo bet diskuliet DLC tu denno Dragon Quest oc'h aes tout ar pegement tamm zo Dragon Quest. Ya, evit Smash Bros digarez. N'oc'h aes tout pegement tamm weekend direct. Ouais. Ya, mais gwelet vo goude. Ah, ok.
Ya, penaos n'oc'h a ya tout ar pegement tamm oa Dragon Quest penn da benn. N'oc'h goude-se zo bet Luigi's Mansion 3. Hag bah setu se emañ tout cool. Ar c'hedskoed zo bet e oa tu da war seurt Hey Luigi, anvet Gwiji, a zo ur seurt bah blob, e stumm Luigi quoi. Ya, evit c'hoari da zaou.

a ya war bern traoù diwar-benn Trials of Mana hag tout c'hoarioù Mana dre vras. Noc'h eo remake, c'hoarioù kozh adembannet hag all hag all. War-lerc'h zo bet skeudennoù deus Legend of Zelda Link's Awakening a zo bet pred ken moutik. Hag, hag ouzhpenn vo-tu d'ober be vo un dungeon maker un oc'h setu seblantout ra bepred ken cool yeah. hag be vo un embannadur super cheur mm. hag un amiibo super moutig hag me zo vont c'hoazh da dispign tout ma c'ha. Zo ket ma vo-tu euh, Cass et, et donjon-nous da Dal à tout fait que fam Bah spi meus yeah.
plus greur Hendal un temps droche un deiziat An ugent a viz Gwengolo Ya, a-benn nebeut.
Penn ha fin. Ya.
Ba ya, penn-ha-benn. Evit Luigi's Mansion, da 'm soñj n'eo ket bet lâret. C'hoazh, euh, Fire Emblem euh, Hogwarts euh, School of euh, Wizardry. Ya, bah ya.
Aze bet diskouez memes tra em ganoù ha tout. Mm. Ya, mais bon, penn-ha-benn Hogwarts euh, School... euh, N'hor c'hamé n'on ket fentus-ge a-benn ar fin e an tu-skol a gavan fentus met n'eus ket c'hoant c'hoari. Be vo Resident Evil pemp ha c'hwec'h e oar e vo kinniget war ar Switch. An 3D No More Heroes, yeah. Evit an dud a blij dezhe No More Heroes n'eus ket bet c'hoariet james. skeudennoù eo evit Demon X Machina hag un deiziad trizek a viz Gwengolo. Zo c'hoari gant Platinum Games? Nann. Petra? Demon X Machina.
Nann, e pennaran gant... gant unan all, ya. Panzer Dragoon, ur remake de Panzer Dragoon. setu gant just skeudenno, ur c'hoari nevez kontra, ur c'hoari ba gant c'hoario kozh kontra, setu tout ar prantad-se oa m'eus kavet un tamm torr-penn me meubad, peogwir oa ket traoù a dedenne annon ez-personel. Ur c'hoari Marvel, Marvel Ultimate Alliance.

n'eus ket pell a vo ar Switch. Cadence of Hyrule zo dija deuet e-maez. Fin o dimarts oa ket deuet e-maez, met c'houie peder eo deuet e-maez. Noc'h se zo ar c'hoari penaos Crypt of the Necrodancer met gant sonerezh Zelda, gant Zelda Link ha tout. Ya, tu vo c'hoari Link ha Zelda. Te 'vo da c'hoari? Prendre peus part?

Bah ya, setu.
Me gav un tamm choc'h memes tra gant Witcher 3 Bah ya, ma Switch.
Met ar fin e poellek e peger zo bet Skyrim ha tout neuze. Oc'h bah n'ouzon ket ken da beseurt mare deus ar brezegenn fin deus ar video eo bet diskuliet mais ya un DLC all a vo evit Super Smash Bros. Hag a zo ouzhpenn 'm eus bet aon pigoroz zo bet ur farsadenn nul evel vel Tom Nook ar wech all me zo me a goue 'barzh ar pech bepred. N'oc'h ket aon a rae Bon Jokez oui! Ha goude vez gwelet Duck Hunt ha oan a rae an an! Hag e oa e gwirionez Bon Jokez oui n'oc'h ae ouf! Peogwir e gwirionez 'm eus huchet dirak ma skramm pa 'm eus gwelet Bon Jokez oui. Me oa 'c'hae waaa! N'oc'h ae on super kontant hag ouzhpenn. n'ouzon ket hag-eñ e talv e vo remake deus Banjo-Kazooie pe e vo embannet Banjo-Kazooie war Switch peogwir e seblant e seblant Nintendo hag hag Microsoft ken labourat un tamm evit traoù zo n'oc'h eo perak ket hag ba ya n'oc'h eo dreist-holl me 'meus miche c'hoant vije Banjo Tooie an eil a oa deut e-maez war Xbox nemetken. Setu. Piv oar ? Gwelet 'vo.
Ya, goude-se zo bet un dra bennak diwar-benn Animal Crossing war Switch. Yoc'h eo un titl, Animal Crossing New Horizons. Noc'h eo un tamm terrasaus opening new doors. ha tout. N'oc'h ket un anv met pezh a zo, daleet eo bet ar c'hoari vo ket evit Ya. da winañ. Ya, mais euh, les peus perak o deus dalet ar c'hoari Non.
Ar pezh laron e pegwir n'oa ket c'hoant d'ober ur crunch. Ha laron ya, ni zo evezek, enfin ne fell ket deomp e vefe euh, trist euh, an implijidi, neuze hon eus divizet d'aller ar c'hoari evit pas euh, da gaout ober ur crunch pegwir eo un tamm du- Ur gaozeadenn a vez ar mare-mañ e-metou ar c'hoarioù video war ar crunch neuze. Marteze eo just un doare gimmick evit lakaat da vezañ gwelet mat, met setu lavaret deus evit pas ober crunch hag evit ma vefe laouen an diorroerien. Ya, met marteze eo ur gimmick, met kavout-rañ e klot ivez gant spered un interview. Ya, gwir, gwir. Ya. Hag forcément, c'est... Et mat brudañ seurt emzalc'h, forzh penaos. Ya, ya, ya, hag euh, penaos ba daleet o deus euh, c'hoarioù all dija, euh, Yeah. komzet on oa diwar-benn me- Metroid Prime pe oa. Yeah. Euh, n'oc'h ket euh, kentoc'h, fin, techet int da vezañ sklaer a-walc'h gant-se. Mm. Ouzhpenn o deus diskuliet an deiziad, Yeah. an ugent a viz Meurzh, n'oc'h ket memestra, daou vil ugent. Euh, penaos, euh, n'ouzon ket hag eñ gwir pe get, met Sañset 'vije bet lâret gant Miyamoto evit c'hoari all, met benn ar fin daleañ ur c'hoari evit bezañ sur emañ da c'hoari a zo un dra met enfin peogwir dre ret vo fall ma vez... setu daleañ ar c'hoari a zo evit gwellañ da c'hoari nac'h emañ paotron ar c'hoari bihanoc'h ba vo vo ket mat quoi. nac'h eo ret eo gwelet an traoù evel-se ivez ha nac'h eo ba mod all peogwir me zo o c'hortoz Animal Crossing New Horizons spontus tremen raio war un enezenn Ah noc'h eo bah bet vo un kregiñ 'raio gant un deltenn ha tout d'am soñj goude-se vo c'hemel a-walc'h deus deus New Leaf met setu bez' zo tout un dra gant gant ar fait e tremenfe war an enezenn. Hag da'm soñj war Intent Tree House zo bet diskoaet kalzik traoù ivez gant bah gant tud eus ar skipailh o c'hoari met 'm eus ket sellet noc'h eo da'm soñj vo bet diskoaet kalzik traoù newe. Ya, a seblante disheñvel deus New Leaf. Ok. Cool! Yeah.
Euh, Astral Chain.
Se eo c'hoari Platinum Games. N'oc'h e ba... pff, n'ouzon ket. Yop, bah, yop, bah, setu.
Euh, ya.
Euh, animé... Euh...
Beat'em all.

Vefe ket tu treuzkas ar Pokémon zo enrollet war da gont Pokémon war ar c'hoari nevez. Ne vefe Yeah.
nemet ar c'hoarioù a zo dija dioute quoi. Yeah. Neuze aze on dud int kelaouenn peogwir abaoe ma c'haller enrollañ ar Pokémon war internet ez zo tu ha bepred ez zo bepred tu bet euh, lakaat a- a- a treuzkas 'ne zoken ma oa genre c'hwec'h miz Mm. goude da'm soñj 'vit euh, Evit Pokémon kozh, met aze vo ket tu, setu. Goude, zo tu da lâret ba vefe ur sammad labour bras a-walc'h peogwir vefe ret dezhe lakaat tout ar Pokémon barzh ar c'hoari padal n'int ket sañset da vezañ quoi. Ya, setu, marteze eblamm da se. Ya, vraiment, il y a HD à tout, enfin, setu, mais bon. Ya, ba gwelet vo, marteze vo ni re war-den ivez deus ar c'hoari diwezhatoc'h, enfin... Ya, n'oc'h ket ba ar pokeball plus oc'h eo ar seurt dornell pokeball a c'hall ho servij met pas evel dornell. Ya.
Setu hag disk- ba ya diskouez ho deus un dudenn e oe. N'oc'h ket a zo ur un gym leader. setu gwelet 'm eus dija merc'hed du oc'h ober cosplay deus an dudenn-se, n'oc'h ket se oa cool? Ba ma teuse trawal, mais enfin pas kalz peogwir an Nintendo Direct a ispisial Pokémon a diskouez dija ur bern traoù. Ok.
Marteze Pokémon Neway, ma soñj. Une bonne, setu. Ba da'm soñj, n'eus ket bet trawal. Estreget noc'h eo One More Thing hag a oa souezhodenn.

Setu, 'meus ket c'hoant krediñ e vo tu da c'hoari Zelda peogwir tout an dud a gred se met 'meus aon ne vo ket hag setu.
An fin 'vo un tamm Majora's Mask ar Switch quoi. Ah!
Vite alors.
Ya, mais...
Sañset e vo euh, teñvaloc'h ha tout. Bah, ze zeblant bezañ gant an, an nebeut que deomp hon eus gwelet, mais n'eo Yeah. ket sur, enfin, n'ouzon ket. Bah, d'un coup, je deus lâret de fait teñvaloc'h. Ya, ya, ya, ya. Mais pezh a ra on dit ivez, et... mm,

Noc'h eo...
se a ra diaon. Ha marteze e vo ket hiriv. Ya, marteze.
Mes Elda deus Bleuber hag euh, Braoué. Ok. Setu, noc'h eo da... me zo un tamm euh, penaos leun a c'holen, vel ma vel aret, mais... Peus amzer eus amzer hag ne te fait mez. Vel just, amzer zo, gwelet vo petra vo newe ha tout, hag euh, vel just e c'hoari, da c'hoari gant plijadur, noc'h eo... mais Bah ya, gwelloc'h 'vije bet din euh, dija pas deskiñ dre Twitter. Hag euh, be on souezhet pa da, pa da anabadenn. Ha hag ya, ma, ya, me 'vije dedennetoc'h o welet euh, traoù newe quoi, ebet Zelda. Puroc'h eo Link's Awakening zo ket marc'h newe an eus, ben se zo ur c'hoari an eus gwelet dija. Gwelloc'h 'vije din euh, c'hafein d'ober traoù euh, newe 'vlañ, mais bon. Se zo ma ali hepken. Ya, gwelet 'vo. Evo dit echuiñ an hini kentañ dija a-raok. Ya. Mat. Ba setu... Ah ya gav, me ma c'hoant meneg. Ba bihan-ha-bihan n'hon eus ket sellet an dra euh, VR, euh, showcase, euh, nan nan nan, c'heh. Upload, an dra a oa diwar-benn ar c'hoarioù euh, ispisial euh, VR. Setu. Euh, n'hon eus ket sellet an dra hardoueroc'h eo gant AMD. Ha petra zo bet c'hoazh? EA n'en eus ket sellet kennebeut. N'ouzon ket tamm ebet petra o deus diskuliet. N'ouzon ket. Gant soñj o traoù a Apex Legends n'ouzon ket petra c'hoazh. Ha traoù sport?
Yes.
Setu, mais marteze on me drouk hag on ije dleet sellet. Ha n'oc'h ket me 'm eus sellet ivez kinnigadenn Limited Run Games. a zo noc'hañ e gwirionez tud a ginnig stumm o boest evit o fin fizikel kwa, ar c'hoari e c'hoarioù fizikel evit c'hoarioù dizalc'h a zo bet hepken da bellgargañ a-raok kwa. Noc'h eo da skouer, ouzhpenn ma fentus an doare marteze peut gwelet skeudennoù peogwir eo bet un doare mim un tamm war-lerc'h gant benn ar fin oa oa daou ginnig enfin un tamm 'vel devolver quoi, un tamm am eus spered ag devolver, met daou den o kinnig an abadenn hag oa ur falz falz tud o selaou hag a oar heñvel deus tud barzh c'hoarioù video kozh sport. Teus ket gwelet skeudennoù deus se? Nann. Setu noc'h e oa fentus hag a wech an amzer ba e oa trouzio tud o slakal an daouarn faos hag un den gwir hepken oc'h ober wouh e-barzh quoi. Noc'h e oa bet war spered un tamm fentus. Setu n'oc'h ket dit lâret o deus ba c'hoario a oagn en soñj kinnig e e doare fizikel. N'oc'h ket da skouer an hini neus 'meus kavet supercool a oa The Papers, Please. vo evit pezh 'vita da'm soñj. be oa ivez un ur c'hoari ur c'hoari 3DS a vo ivez. Setu añ fin forzh penaos e ba koul ar mennozh peogwir e ya un doare dedennus evit mirout ar c'hoarioù en ur stumm all kwa, ar c'hoarioù hag a zo da bellgargañ hepken o deus e gwirionez Ur stumm fizikel kwa evit an dud a fell dezhe ba pep mirout a c'hoario pe ya da stumm-nez ha tout quoi me gav eo un intrudu a-feson. Goude-se e embanno un nebeud-nebeud hag suroc'h e ker-tre met n'on ket bet o sellet. Setu. Setu. Ya. Ok, mat. Noc'h eo ba...
setu evit itri daou vil naontek. Ya!
Achu.
Ma peseurt c'hoario n'eus plijet deoc'h c'hwi? Peseurt c'hoario oc'h hortoz?
Lârit dimp. Lârit dimp.
Ha te petra ar c'hoari muiañ o moa da c'hortoz zo bet diskuliet en itri?
Diskuliet ar bloaz-mañ ?
Ya. Ba da'm soñj des loup. Bah pe diskouezet, ya. Dans le fait Animal Crossing. Bah Animal Crossing oui emp dija oa deus ar c'hoari-se, ya. Ya bah ya. Oc'h emell ar fe euh... Bah z- euh...
Deathloop. Ha te Ok. Bah, diskuliet n'ouzon ket, mais c'hoant am eus c'hoari da Cyberpunk. Ya, men oc'hen e- ya, n'eo ket diskuliet, n'eo ket bet diskuliet ar blaz-mañ kennebeut.
Mais setu.
Setu... Ah, ya, ya, non, man, quoi, demeus menegiñ bah, buan ha buan Netflix. Pugur, euh, bah, moi, n'en eus ket komzet diwar-benn c'est pas dans Nintendo... Ils reprennent pas diwar-benn Yeah. Nintendo, mais ben a fin oa, oa se. Bez' zo ur sprann evel-ha diskuliet eo bet ivez e-pad an Nintendo Direct met ivez e-pad prezegenn Netflix e vo ur c'hoari Dark Crystal an Dark Crystal Tactics en hoc'h ali lammet gant ar stirad a vo war Netflix hag ba se oa bet lâret dija met bet vo ar c'hoari Stranger Things tri oc'h Bloez-tre war Switch hag ma teus trawal. Ret-tre. Bon ba ken ar c'hentañ evit un niverenn Kenavo. euh, boaz. Kenavo!